everybody hello everybody welcome to naija daughter tv how are we all doing i hope you are doing great thank you all for always stopping by to watch this girl this lady i appreciate every one of you all my facebook lover all my youtube lover i appreciate every one of you may the good lord bless you guys all i bring this good news come now good news Yes um Delta state governor don start again na our brother give am for title regarding raba yes okparara if you no get am mock news na wetin you dey do na if you no get this my brother eh wetin you dey do you dey waste time e go make you you go laugh anytime i dey do this video when i dey collect video for your house dey do i dey always dey laugh my mommy and my daddy i bring this news come for una i go wan make una enjoy am as this lady e get one part i wan i wan even share tears

Everybody come dey help dem dey do. We no know say our brother still do this thing here for Warri here. Our governor, Sheriff. This one na Sheriff I dey talk o. This one no be Oma Agege o. Sheriff come begin to dey promise people say, no worry, after I enter, you will see I will do things. Na him Sheriff come still even tell this woman. This woman come start to dey tell. Come see I will not know. Only the woman now go tell una. All this politician abeg if una promise make una dey fulfill am those of una never watch wetin this woman talk about our governor make I dey laugh ah. our good people of Delta State. I say make I come thank our uh, SLSU, our governor, Sheriff, for wait for the good thing when he do for me, where God use take do am for me, uh, take do for me. Oh. My name na Evelyn Oemetita, na Kotokoto na I dey stay. I, for four years now, I dey waka with swollen neck. everybody reject me even man wey me and i dey house he run leave me drive me i come dey suffer i dey well no food to eat i dey beg before i dey eat because the thing dey give me sickness friends dey run leave me many people run leave me now i come meet okoloko papa now i come explain to am okoloko papa come tell me say this this period na period of election make i no worry the only thing wey he go tell me be say make i just tell my family and my friends make dem vote for sheriff if dem fit vote for sheriff sheriff fit win this case go finish now i say okay no problem now i come really carry on

He say na soft, na man wey get good heart. Now he say no, this woman no fit die with this neck like this. Now he say, now he because say he go talk to doctor. Now he call doctor immediately. As he call doctor, when the kolo kolo reach Warri, now he call me. Now he tell me say we dey go meet the doctor. So now we call go meet the doctor for airport road. Before I see just now, just now they don do the test, do everything finish. Then they book me for operation. well just now just as dem don do operation finish dem come na i come dey okay as i dey okay finish so when i don well so now i say no i no go fit leave this matter like this o obo let me go hear this good wey be say god use uh, uh, our governor take do for me o everybody must hear am now i say make i come make i come thank am make everybody una help me thank sherry for good thing wey be say god use her take do for me deliver me from death o he deliver me from bondage he deliver me from hatred he deliver me from making my my my only pikin wey i get make e no be motherless Na I say make God bless am, make I come tell pipu make dem hear am for di good tin wey be sey e do for me, make God bless am, make God bless im family, God go lift am from dis level of governor to president um um to president to rule dis country because e get good heart, na man of good heart, so make God bless am, na I say make I come talk am make pipu hear am because e use supposing dis life wey you dey see so no dey bad, Okoloko papa na e come use.

My people, I hope na watch that video. Why the reason why I bring am come, God will bless our Excellency Sheriff, our governor, yes, Delta State governor. God will bless you for this, you know, help when you help this lady. Normal, I wish our country, you know, it don't dey okay. Those things are small, small things. But I know say e no easy. You know, I don see see something like that when somebody carry somebody go hospital, you know go go council go talk then about operation dem do am for people those are the things maybe leader chairman leader and uh, you know woman leader for your you know for your area and they like all those kind people mostly you jam the one wey get good heart when something like this come up they will carry you go the council solicit if maybe they see say you no fit do am they dey use am dey solicit but sometimes Di council fit be chairman wey dey nor be pesin wey get human sympathy, e fit be say councillor wey dey nor get human sympathy dem nor fit do am but mostly all those chairman dey always dey help um village pipu like dat, dem dey always dey help village pipu like dat. Am happy for di woman for di aunty wey she say di sheriff help am do operation, she come outside to you know appreciate him say nor be everybody, I know some pipu go say um wetin wetin dem dey do, no some pipu dis little things dem nor go do am.

I add myself why some people person go dey sick we know say that person he see that sickness for but no be say na she or he just use am take collect the sickness oh this sickness she or he like am may e just dey upon her body she see am no be her fault na wetin she see for body e just like some people go say this person see as e dey waka see as this person no talk oh see this person oh dey body shame people no be those people no be those people fault na how God and na wetin dem know wetin dem discover wey dem see for their self wey dey see for dia body why we dey no talk do do something wey go make pipo like abroad no fit um, um, body shame person, you no fit mock person. They go hold you, you go go for it. Mostly they just, you know, catch you red handed, you go go for it. You understand? This lady get sickness. Her husband run away from her. Her friend run away for her. Nobody dey associate. I know the country Nigeria where I for come. Now, what did this lady talk? If you not be Nigeria, if anybody say na lie, it's not lie. That is how we the Nigeria are.

you see this lady say i love you i do you do then this lady now start having sickness you don't even fight so not to make sure that sickness left to that lady no you start calavant you run leave the lady I think God now send good Samaritan to her now. I pray may the governor, may they find good job for this lady. Whether na cleaner, whether na cleaner, whether na cooking, whether na anything, at least for government house or for council, for her area council. I pray that she find work That is how dem do those kind of people, dem will find job, dem will sign am till dem retire. No any governor go come, any government go come wey go fit drive am. Dem go sign am till this woman old, she will old and old there, she will retire. This kind lady who know how to appreciate the little things you do for her, this kind lady we no suppose to let her go like this. We suppose to provide work so that that her husband wey run away, wey be runaway soldier, he will find he way to come back. Then this lady will said no as far you can leave me when I'm sick when I needed you most now no how can husband run away talk of friend if your husband can run away from you who be friend friend friend is just learning friend is learning it's not nice it's not good it's not good at all run away and leave your wife or sick when your wife needed you most when your wife needs you by her side

out of what their what your citizen want for you you will do wetin make you go there you will anything any money wey dem dey assign for you you go use am do all the work all the job and the people wey you go dey you know give the contract to dem go dey do the contract dem go dey do everything your name nothing stain no near your name anything wey you go any bad spirit wey you go enter your mind say ah package this money you go say kai i reject you use this spirit to ah carrot you go cast it out

Bad thing will not be your portion, your children they are covered, blessings of God will shine upon you, that seat when you dey, abundant of blessing will come, thief will, other person money, government money will not enter your eye, if government money wan enter, you go quick close am so that make e no chook your eye, you go quick close am, you go remove your eye, yes, government money will not come, e will not enter your eye, your own will enter your eye, the one government you know tell you to use to do something, you go do am, the one, things you promise your citizen, you promise your people, you will do it by the special grace of God, bad, your name will not near

You go start to dey change mind. May all those kind people no near you. If dem near you, your shadow go overshadow dem. Your shadow go overpress dem down. Go those evil people when dem go tell you say kpakish money. Those kind people, except that kpakish money dey your blood. If e even dey your blood, as I dey pray now, that kpakish money out! Out for Sheriff, our governors, um Delta State, out! Then your own shadow, your own shadow go overshadow those people wey dey kpakish money. Everything wey the citizen want you go do am as a governor yes i wan hear your name these four years wey una dey rule so i wan hear your name for good your name go dey among of the good governor wey rule nigeria well who na who dey there if you never subscribe na wetin you dey wait for and if you never follow me on my facebook page na who dey pursue you na who dey caravante share this uh, video eh? tell shey cherry say me the naija daughter i say make dem find work for this lady whether for count uh, eh, for council or for any government eh, government work no be say me i know all those things you know eh, dem dey do am please no let this lady as she talk am say her husband run away from her please governor sheriff please sir please na beg i dey beg eh make una find work for this lady for her area for her council so that no too dey stressful for her na this one i get to talk drop wetin you get wetin you think about this video